xewani vahlaleri emakaya hi kombela leswaku mi subscribe eka chanele leyiwana ivi mi tlika the notification bell icon leswaku mi ta kuma leswo tala leswi hi swi postaku hikuva ku sukela sweswi hi ta posta hi nge he yimi i awara ya nkombo ehenhla ka nhloko mahungu mi tiseriwa wona hi fikisoni kusuka kwala zangoma village ehandlanyana ka tsanini emugangeni wa xipungu ku na mukhegula loyi vhiki hinkwaro a ri karhi a lavana ni 5 bobo ya yena ku nga 50 sente na sweswi a nga si yi kuma ku na swiviko swa leswaku mukhegula i tshembisa leswaku loko 5 bobo leyi a nga yi kumi ri ta ndzindza ri ta ndzindza ku ta baleka tilo ku nge baleki xitilwana mukhegula i hlamusela leswaku i hleketelela mfana luya va nge i bengulani wa kusuka ku kwahala xipungu loyi a tshamaka hi hala mugerhweni i hleketelela yena leswaku ku nga va ku yive yena five boboliya bengulani wa hi vikela a swi ne grand bobolo yi ba yi ti yi xapu e five bobolo xa a ku maxulangi mina a ku maxulangi mina ne grand ne xapu five bobolo xa ku maxulangi mina ka swigogolo yi ba yi ti yi xapu Xiyimo xa Dlorlosi xa rihanyo a xi tsakisi. Endzhaku ka loko ku humelele nghozi endzeni ka yindlu ya yena, ku vikiwa leswaku Dlorlosi i tlumbanile na nsuna leyi a yi haha hi rivilo ra le henhla swinene. Dlorlosi enghozi leyiwani yi n'wi humelele namuntlha nampundzu laha a nga tsutsumeriseriwa exibedhlele. ku vikiwa leswaku ensuna leyiwani a yi haha hi rivilo ra le henhla swinene laha yi nga ba dlorilosi a vhela a wela kwalano ku yisa mahungu emahlweni emugangeni wa lifara ku ve na ku tsutsumisana ka xiyimo xa le henhla loku ku nga humelela endlwini ya davulani davulani i voniwe a karhi a huma hi rivilo ra le henhla swinene kusuka endlwini ya yena laha a ku vikiwa leswaku a hlongorisa hi kondlo leri a ri karhi na roho ri tsutsuma hi rivilo ra le henhla swinene davulani i tsutsumisiwe swinene hi kondlo laha va nga tsemakanya va tsemakanya na lepeta nenge loyi a nga vona emhaka leyiwani wa yi vikela

eku yisa emahungu mahlweni ngobochina yi tlimbiwile hi vuswa byo vondza eka ntlangu lowu a wu ri kona tolo hikokwalaho ka ku rhandza ku gimba emitlangwini a nga rhambiwanga ku vikiwa leswaku ngobochina i sukile a ye ntlangwini a ya gimba a nga rhambiwanga Hikokwalaho swi nga ya swi ya humelela hi ndlela leyiwana, loyi a swekeke vuswa lebyo tiya swonghasi i karhi wa lavisisiwa, ku hleketeleriwa leswaku ku nga va ku sweke yena mvanguza luya wa ku tshama hala ka dibiyere emariveni. Ngopfo China loko karhi va swi lavisisa va ri vuswa lebyi loko a byi mita swi tikomba onge ingi a wu mita ribye hi ndlela leyi a byi tiyise xiswona va kumeke va n'wi tsutsumisela xibedhlele vuswa lebyi byi ye byi ya tekiwa laha va nga va byi va byi cukumetela enkoveni loko va byi halata kwala nkoveni byi kumeke byi ya ba mpfuvu hi mistake empfuvu leyi nga voniwa yi karhi yi vumbuluka yi vumbuluka ngi lo tlumba hi tiraka leyi a yi famba erivilo ra 300 kilometers per hour E vulavisisi bya ha ya emahlweni. Ngwenya leyi tlumbiweke hi xihahampfhuka yi werile emugangeni wa Mafarana. Loko maphorisa karhi ya swi lavisisa va hlamusela leswaku laha ngwenya leyi weleke kona ku kumekile ku ri na mfene leyi a yi ri karhi yi nwa black label loko va karhi va swi tshinelela va lava ku twisisa kahle va kumile leswaku a ku nga ri mfene kambe a ku ri munhu a lo biha tanihi mfene a ri karhi a ti nwela mucomboti ku yisa mahungu emahlweni etiraka leyi nga tlumbana na fixi emugangeni wa mafarana na sweswi ya ha lavisisiwa leswaku enghozi leyi yi vangiwile hi yini xana ericondzo ra fixi ri ye ra susa nyimpi leyikulukumba ku un'wana na un'wana a lava ku dya yena emutini wa rodwele mahungu hi xitalo subscribe eka chanele leyiwana inkomu